Arti kontemporanja bit-tema tal-figura femminili fil-preistorja ta' Malta u Għawdex minn perspettiva femminista. Dan hu x-xogħol li qed tippreżenta l-artista Enric Tabone fil-wirja Prestoria li qed tittella' fi spazju kreattiv. F'din il-wirja ta' arti kontemporanja minn Enrik Tabone naraw firxa ta' xogħlijiet marbutin ma' tema partikolari. Tema hija il-figura femminili fi żmien il-Preistorja. Hawnhekk eh, li għandna huwa eh, eh, forsi affarijiet li aħna familjari ħafna magħhom, però l-artista tippreżentahomna minn perspettiva differenti, perspettiva tal-mara. Jiena dil-esibizzjoni ta' preistorja ili nirriċerka dwar il-preistorja speċjalment nifoka fuq il-figuri femminili u rrit Nistudja anke għamilt studju fiċ-ċeramika biex nipprova nifhem it-teknika u l-forom u beda jdejjem itini sens li faċilment saru minn nisa għal nisa oħra. Ovvjament jiena m'iniex arkeoloġista imma għandi ċertu libertà bħala artista. L-artista ilha tagħmel dan it-tip ta' xogħol però fuq temi oħra għal dawn l-aħħar madwar ħmistax-il sena. Waħda mill-esperjenzi bdiet meta mort l-Archaeology Museum li jinstab il-Belt Valletta u ridt noħloq iktar awareness fuq il-figuri kollha li jinstabu hemm. Hemm ħafna figuri oħra imbarra il-famuża Sleeping Lady jew il-magħrufa bħala l-Mara l-Ħoxna. jew Venus of Malta, hemm ħafna figuri oħra li huma ta' ċokon żgħir li jagħtu ħafna enerġija u lingwaġġ viżiv li speċjalment meta mara tħares lejh tagħraf affarijiet oħra minn forsi raġel. It-tip ta' materjal huwa firxa bejn il-materjal partikulari illi huwa il-plexiglass. li huwa materjali li taħdem bih hi regolarment, kif ukoll xogħol kunċettwali mifrux madwar il-wirja. Xogħol kunċettwali li jvarja anka minn temi li jorbtu anka ma' kif huma ppreżentati dawn l-affarijiet tal-arkeoloġija f'mużewijiet u x'naf jien, sa anka esperjenzi personali u intimi li hemm anka element ta' performance fihom. Ispirajt ruħi minn din l-esperjenza waqt li qed nagħmel din riċerka u ħloqt din figura bil-ċeramika fejn ħarist li kieku kelli llum il-ġurnata nagħmel figura tiegħi b'din l-esperjenza li kellhom forsi fil-preistorja Fejn ħloqt il-figura tiegħi, ħdimt ma' kollaborazzjoni fejn għamluli 3D scan u hekk ukoll ħloqna esperjenza anke b'inflatable li hija eżatt maħduma fuq din il-figura. Mill-att feminista li għamilt ġbart din id-dejta mill-Archaeology Museum u tellajthom fuq Wikidata li huwa għodda li jinstab anke parti minn Wikipedia li issa llum jinstab bħala open data li għamilt ġbart din id-dejta lura hemm iktar awareness ta' dawn il-figuri u fl-istess ħin għamilt xogħol anke ta' data art u data sonification jiġifieri meta inti anke tiġi f'din l-esibizzjoni Ħa tisma' mużika, sound, ħsejjes li huma parti minn dil-kollezzjoni, jiġifieri inti mingħajr ma taf qed tisma' parti mill-kollezzjoni ta' Malta. Apparti numru ta' attivitajiet li kellna marbutin ma' din il-wirja fil-ġimgħat kemm ilha miftuħa, il-wirja hija miftuħa sa nhar il-Ħadd il-Għid, F'dik il-ġimgħa ta' qabel tagħlaq il-wirja, ġifieri fl-Erbgħa ta' April, aħna se nkunu qegħdin inniedu ktieb dwar Enric Tabone illi fih ukoll taqsima li tiffoka dwar din il-wirja tal-preistorja.